ne aduonum wɔ Sagrenti sɛ mu. Ɛsɛ Sagrenti da biara yɛn nkoraa ne yɛn mmabunu wɔresua adeɛ wɔ suapɔn mu, wɔresua adeɛ wɔ ntoasoɔ sukuu mu. Yɛse Sagrenti wɔ. Yɛse Sagrenti wɔ. Na yɛn nananom bebree sɛbi na yɛhunu din no a Kwasi Buroni a na ɔdi anim no na yɛhunu ne din no bɔ. Ɛyɛ Sir Garnet Wilson, Sir Garnet Wilson. Na sɛdeɛ ɛkorɛ, ɛsiane sɛ na yɛnhunu din ne bɔ na yɛtete no wɔ yɛnkɔ sukuu, enti yɛse Sagranti. Yɛtwaa ne ti a, Santefoɔ na ɛmaa no saa din no. Enti sɛ wote sɛ yɛka Sagranti wɔ a, na wɔ baabi a ɛyɛ Santefoɔ na ɛmaa saa din no. Ɛma yɛnyaa saa din no too hɔ sɛ Sagranti Moor. Eburoni no, na ne din. Amena dodowani a na ɔdi saa no anim no, na yɛfrɛ no Sir Garnet Wolseley. Ɛnna yɛtwaa ne tia. Yɛn hunu bɔ, te yɛse Sagrante Wɔ, anaasɛ Sagrante Sa, anaasɛ Too Too Ɛko, Too Too Ɛko. Esiane sɛ aborɔfo tu a na wɔde reba no, na yɛto a sɛdeɛ ɛbura te sɛ wafo. Ɛtoatoaso bebree na ɛba. Ti nananom se sɛ wei deɛ ɛko wei yɛ nwo bi da enti ɛyɛ sagranti anaa sɛ too too etu a yɛto no bebree Kwasi Broni ɛna ɛde saa ɛko yi ba yɛ ma yɛhunu no saa enti yɛ kae a ɛse nananom yɛduru amoafoɔ so a ne yɛ kae ɛko ne si yɛ no nananom mu a na ɛwɔ ko anim sɛbi ɛko no yɛde firi adanse ɛna yɛ pem so a na ɛbɛ wie amoafo. Saa bere no aborɔfo no foɔ mpanimfoɔ a na ɛwɔ hɔ, na wɔnnɔɔso, sɛbi na wɔnnɔɔso, enti aborɔfo no benee wɔn so, anaasɛ ɛko no a wɔreko no, mmarima bebree wɔkum wɔn. Ɛhɔ na wɔtoo nkra maa yɛn wura Santen ne n'akofo kakari sɛ, sɛbi buroni a wɔbaeɛ a ɔne yɛn ba abɛko, wɔamma yɛanhunu sɛ ɔne yɛn bɛko. Ofiri Yawura na ɔne yɛn ba bɛko, enti nnipa a ɛwɔ ha no, wɔko bebree. Na ɛwɔ sɛ Asante barima nom bebree firi Kumase, yɛba na yɛbɛboa, na ɛno mu na. Santehene ɔno ara somaa Bafana Mprɛteɛ nom ne Asahene nom bi ne dɔm bi ma wɔtii Buroni Kɔkɔɔ wɔ Amoafo. Na ɛsiane sɛ na Buroni dɔm a na wɔde ba no na ɛyɛ mpem aduonu anum, 25,000, ɛna na wɔde ne Asante reba abɛko. Saa mmerɛ nso Yesu Asante yɛne nna se yɛbɛko. Sɛdeɛ Asante n'ani da so wɔ bɛko a ɛdɔm a ɔno nso ɔde bɛba no nyɛ dɔm ketewa ɛsiane sɛ Yɛse wokum apem mu a, apem bɛba. Nanso esiane sɛ na yennim sɛ Buroni Kɔkɔɔ ne yɛbɛko nti, ɛmaa Buroni Kɔkɔɔ nnipa a ɔde baeɛ mpem aduonu num no, ɔbɛto bunkam faa n'abantemahene ne asraafoɔ a efiri Kumasi baeɛ no so. Enti ɛbaa sɛ Yawuru Asantee na Apoku ɛɛ na Kofi Kakari teeɛ no, sɛbi wɔampere wɔn koraa sɛ wɔbɛbɛn Amoafo ɛna wɔkɔ Apaboa. Wɔkɔhyɛɛ Apaboa ara kɔpem sɛ Ɛko na bɛbrɛ ase na abrɛ ase mpo. Wɔsan tii mu bɛɛ Kumase sɛ Janet Wesley ne ne dɔm nyinaa bɛɛ Kumase. Ɛhɔ na wɔbɛfom fa asadeɛ nyinaa a ɛwɔ amanhyia na na ne titire nyinaa no wɔpɛ ne sɛ no wɔpɛ sikadwa ɛna na atena soɔ wɔde akɔ Bredi Kɔkɔɔ kurom wɔpɛ sikadwa ɛna na wɔde akɔ nanso wɔbaayɛ no sɛbi Asante nyansaa mu na yɛhunu mu ne yɛ nyansaa ne yɛ wɔn ti Sikakɛ yɛ bɔɔ ho ban maa so de kɔɔ fe nso ɛnom ne awura mu ara de baa bare kɛse ma yɛ nya asɛm bi sɛ etuo ato bare sɛ yɛ te sɛ yɛ ka mpanin kasa bi sɛ sɛ tuo ato bare da mmerɛ a broni kɔkɔɔ bɛpɛ sikakɛ afa no a nananom fa yɛ de fa afe nso ɛde wura mu baa bare kɛse no hɔ na ɛtoto atuo ma yɛ te sɛ etuo ato bare ɛhɔ ne yɛ nya saa mpanin kasa no Enti nananom yɛe ara, dɔm no nyinaa bɛbrɛɛ wui. Akyire yi, yɛsee Kumasi nyinaa ase. Yɛsee Kumasi nyinaa ase. Ná Buroni kɔkɔɔ nim sɛ anka Asante bɛbɔ. Yɛne wɔn hwɛɛ no no, wannya sika da no. Ɔnim sɛ Asante bɛbɔ, nanso Asante ammɔ. Nananom nyinaa san kekaa wɔn ho boom wɔ mu ara ma 18, ɛyɛ 96, ɛyɛ Buroni kɔkɔɔ foforɔ san baeɛ. Ɔsan bɛto sɛ, na wɔbaeɛ na wɔbaa n'aprɛmpɛ the first, prɛmpɛ the first. Ɛhɔ na wɔbaeɛ a ɔsan bɛto sɛ wɔn soɔ, na ɛno no wɔba bɛfa prɛmpɛ the first ɛne n'akyɛnman nom, Santenman no wɔwɔ hɔ, ɛne Dosohene no a na wɔwɔ hɔ. Wɔn nyinaa wɔfaa wɔn n'amampɔnhene nom nyinaa, yɛfaa wɔn de wɔn kɔɔ Sesims. Ɛhɔ na wɔkɔɔeɛ no, Korɔbea Yaa Asantoa, ɔne wɔn nuabaa Afra ne Wase, yɛnhwɛ amma Buroni Kɔkɔɔ mmɛfomfa Asante so. Ɛnneɛ mmarima nko a yɛbɛko. Enti yɛse ɔkoɔden ko, Yasantoa, ɔbaa basi a ɔgyina prɛmo ano. Prɛmo no, deɛ nti a yɛreka ne sɛ buroni kɔkɔɔ de ɛyɛ bɔmb bi baeɛ, na na ɛberɛ biara no yɛto saa bɔmb no. ne yɛto no ɛberɛ a na dumienu abɔ. Wɔde buroni kɔkɔɔ de saa bɔmb no bae, wɔde bɛsii baabi a nnɛ yɛwɔ ɛyɛ military museum, ɛyɛ dum, ɛhɔ na wɔde saa bɔmb no ɛba bɛsiiɛ. Enti yɛ wɔn so biara dumienu ɛna ne wɔto saa bɔmb no, enti yɛse prɛmo ato. Saa bɔmb no, ne yɛto no berɛ a na dumienu abɔ. Ɛno nti ne yɛkaa sɛ, Prɛmo ato. Nti ɛnnɛ yɛwɔ Sante kasaa sɛ, Dumienu bɔ biara yɛ sɛ, Ei, prɛmo ato. Ɛyɛ buroni kɔkɔɔ. Ɛyɛ ara ne bɔmb a wɔde baeɛ bɛsii Kumasi Adum. Ɛbɔ dumienu a na wɔatoɔ na nananom se, Prɛmo. Nti ne yɛde akae. Nti kuro bi a ɛyɛ Asantewa no, Onua Afra ne wɔanom sɔre koe. Nanso ɛsiane sɛ na buroni kɔkɔɔ meka sɛ, Nnipa dodoɔ no wɔdɔɔso nti sɛbe ɛko no mu Asante antumi anni nkonim ma yɛsan kye Nkurɔfoɔ Yaya Santua ne Oni Afra ne wɔanom so de kɔka ɛyɛ n'aprɛmpɛ a ɔdi kan ne n'amampɔn hene nom ne ɛyɛ n'agye so hene nom kɔkaa wɔn ho wɔ St. Shapes nti ɛno mu sɛbe mpanin nsɛm a ɛwɔ ho baako ne sɛ yɛne prɛmpɛ a ɔdi kan yi kɔ nyinaa sɛbe Asante ahenni ani yɛ fɛ na na ɛyɛ nwanwa ne ɛboro so na sɛbe prɛmpɛ de fɛ na ɔda apakan mu Yɛde ne di kan kɔnkɔ ɛɛ Caicos, ɛhɔ na yɛde no faa yɛ. Ɛhɔ nyinaa na Asante, yɛsoɔ yɛ wura ɛwɔ apakan mu na yɛde no faa Caicos. Nti ɛhɔ ara na yɛhunu sɛ daabi, aborɔfo no hunu sɛ Asante no wɔdi wɔn yere akyi, nti ɛnna yɛde bɛfa akɔfa Takorade akɔ akɔfa Apokokɔ akɔtwa Bosompo ɛde no akɔ Sierra Leone. Nti yɛde no kɔɔ Sierra Leone no na yɛhunu sɛ still, Ɛyɛ Asantefoɔ no wɔgu so repem nso a wɔreba abɛgye wɔn hene. Ɛno na wɔyɛɛ sɛdeɛ yɛbɛtra ne yɛde akɔ Seychelles. Ɛhɔ deɛ wobɛba a gye sɛ woafa ɛyɛ yɛ nananom ɛyɛ subɔntwa yi bi a ɛyɛ Planteau no mu hɔ adeɛ no bi na wode akɔ. Ɛwɔ so saa berɛ no ne yɛnni bi saa a Asantefoɔ yɛbɛtumi afa ne yɛde akɔ Seychelles. Enti yɛantumi antoa so ankɔ ankɔfa Prempeh the First amma. Nti ɛno mu hɔ na wɔkɔkaa hɔ. Na nananom yɛeɛ ara saa berɛ no nananom bi boaeɛ. Ɛyɛ saa berɛ wɔte hena na ɔwɔ hɔ ne yɛfrɛ no ɛyɛ n'asɛmfode ata. Wɔn nyina ara no boae ma wɔpoe sɛ yɛmfa Prempeh the First ne nananom no mmrɛ. Nti ɛno mu na sɛ yɛkae a bɛɛ mfeɛ nsia ne nson mu yɛn wura Santene wɔkɔɔ Akyeman mu kɔ da ɔkyeman ase wɔ mmoa a wɔboaeɛ ma a ɛyɛ afe apem aha nkron yɛde Prempeh the First ɛmu hɔ 1924. yɛde no baeɛ. Nti ɛno mu yɛde Prempeh the First san baa biam no, ɛhɔ ɛna Prempeh the First baeɛ, wankyɛ ɛna ɔwuiɛ, ɛna yɛnyaa Prempeh a ɔtɔ so mmienu, Prempeh the Second, Nase Kwaku Duah. Nti ɛno mu ara na Asanteman nkabom mu san baa biam a yɛka no sɛ the restoration of the Asante Confederation, the restoration of Asante Confederation, Asanteman nyinaa nkabom baa biam. Na saa berɛ nananom a ne atete wɔn ho nyinaa a ne ɛwɔ akyiri sɛ dɔmmaa, sɛ gyapɛ kurom, sɛ drɔbo, wɔn nyinaa saa berɛ na Buroni Kɔkɔɔ no wɔmfaa ho deɛ, nanso Asanteman Kafo baeɛ no, wɔn nyinaa san bae bɛtwee afena hyiaa bepɔ nsuo sɔre kyerɛɛ Sante no ɛrepɛmpɛ ne sɛk no tɔ so mmienu. Enti obi nka sɛ sɛ Asante wɔ Asante Region ha yi a ɛ, ɔboa Asante, ɛnyɛ Asanteman mu ha nko ara, ɛnyɛ Asante Region ha yi ara, Asanteman no. Ɛkɔ ara na akɔfo afra wo. Ɛfa Bono, ɛfa Nahafo, akɔfa ɛɛ Easton, Dikoman, kuro bi ɛwɔ Afram Plains akyi, yɛfrɛ hɔ Dikoman. Ɛhɔ nyinaa yɛ nananom, ɛyɛ ayekoɔ kuro. Wɔn nyinaa firi Kuntaase ɛna wɔkɔ kaa ɛyɛ Dikoman. Saa na ɛwɔ Wrawura a naanom ayekofo a ɛfiri Kuntaase a yɛn nso yɛkɔɔ yɛkɔ kaa Wrawura. Agyinanom nyinaa ka bɔ mu a, ɛne yɛka no sɛ Asanteman. Ti sɛdeɛ da biara yɛte se yɛse yɛrekɔ Asanteman asetena a, ɛnyɛ Kumase na ɛnyɛ Asante Region nko ara. Yɛn nananom nyinaa yɛfiri ɛyɛ Frao, yɛfiri Bono Mantam mu, yɛfiri Ahafo Mantam mu. Mekyerɛ Ahafo Mantam ama nnipa bi nso ate aseɛ. Ɛberɛ bi duru yi, na Asante kɔɔkoo bi, Yɛse ɛbere muro ɛsa. Nanom n'apokoa no katakyi a odi kan ɛkɔɔ akyɛmsa. Ɔkɔɔ akyɛmsa no saa berɛ no na akonya a ne yɛfrɛ no ankɔbea ne yɛnya nya ne yɛmmɔɔ ankɔbea akonya. Nti nanom kɔɔ akyɛmsa no a ɛbere muro ɛtii awura bɛfaa asadeɛ wɔ Kumase na ɛhɔ na Asantenhene ɛmaa Abantemahene ne n'ahiahene nom teɛɛ mu sɛ, Yɛmmra mmɛfa Abiri Ngo mmra na asadeɛ ne agyapadeɛ a wɔakɔfa no, wɔnsan fa mmra Kumasi. Ɛno mu deɛ ɛkɔtee Abiri Ngo kooeɛ ara kɔfaa Sahwi, ɛfrɛ baabi Awowin, ɛhɔ nyinaa bɛkaa Asante ho. Enti Sahwi, baabi a ɛnnɛ nananom te nyinaa, Asante nti na Sahwi teɛ. Naanom na ɛde saa asaase no maa wɔn sɛ wɔntra hɔ. Ɛsa awie. Sɛhwi, ɛsa awie, sɛhwi. Nti ɛhɔ na yɛnya saa asetena no nananom yɛde maa wɔn sɛ wɔntena hɔ. Enti wɔkɔfa asadeɛ yi baeɛ yi, ɛhɔ na n'apokowa rebaeɛ no ɔse daabi, ɛwɔ sɛ mebɔ ankɔbea akonnwa. Nti sɛ ɛnnɛ wote sɛ yɛwɔ ankɔbea akonnwa a, yɛrekɔ sa a, wɔnkɔ bi. Wɔn deɛ wɔte efie. na wɔhwɛ kyire wɔte fie sɛ obi firi awuram na sɛ ɔba a na sɛ wɔne no afee so nti yɛnyaa ankɔbea akonwa nkonwa no bebree wɔ sɛ nti a yɛbɔɔ yɛ nifa benkum yɛkyekyere sɛ a yɛwɔ nifa yɛwɔ benkum yɛwɔ adɔnten yɛwɔ manwerɛ yɛwɔ twafoɔ wɔnom nyinaa ɛka ho santeyere na asɛ ɛtu odi kan na kyekyere ne saa ɛyɛ asraafoɔ ɛna wɔkyekyere ne saa nifa ne benkum ɛne adɔnten manwerɛ yɛwɔ kyidɔm Gye dɔm ne ne Mmɛgya ase, wɔn nyinaa ka ho na yɛkyekye saa sa no. Na yɛkyerɛ, yɛwɔ kokofo yi deɛ, yɛkyerɛ biribi kakra. Abɛdrom, wɔfaa yɛ ara de kɔfaa Mmoafo de bɛwura a ɛyɛ Asanteman so. Saa berɛ no, na Aduro ne Mapɛ wɔdi kan. Wɔbɛtoo no wɔ hɔ, ɔne wɔn ara ne wɔfaa se, Ɛsene fi Bɛkatu, ɛhɔ na wɔbɛtoo wɔn wɔ Asanteman so. Nti naanom kɔsoɛɛ hɔ, naa nkyɛɛ Nyame ne wɔn nuammarima nom, wɔne ɔno ara ne ba, ne piesie, naa nkyɛɛ Nyame ne piesie, ne yɛfrɛ no Birempɔmaa piesie, ne yɛfrɛ no Birempɔmaa piesie, ne piesie ɛno, ɛno no. Nti wɔn bɛtenaa hɔ no, sɛ bieburo na ɛyɛ ka yam, ɛhɔ na ne wɔhyɛ. Na naa, naa aduro nim apɔn no, wɔfaa aseɛ kyekyere ɛyɛɛ kura bi a ne yɛfrɛ hɔ, Tapokye, Tapokye, Nnɛ mmerɛ mu saa na ɛwɔ, mennim sɛ sɛ berɛ deɛ yɛfrɛ hɔ, baa na tete berɛ mu na yɛfrɛ hɔ Tapokye, ɛhɔ na ne ɔbɛsoɛeɛ. Nti wɔfirii hɔ no ara no, ɛhɔ na nankyɛ na mehunuu sɛ dabi, mmarima yi a mabɛto wɔn wɔ yi, sɛ mewɔ ɔbabaa, ɛwɔ sɛ mede me babaa yi ma n'aduro ne m'apɛw, ne wɔfa ase yi, ne sɛdeɛ berɛ a wɔbɔ yɛn ho ban wɔ ka yɛn mu ha. Ɛhɔ na n'abempam apiesie a wɔyɛ nankyɛ na me pɛ yei, yɛde no maa awadeɛ, ɛma a ɛyɛ nursery feed, braketu. Nti yɛde no maa no awadeɛ no, Ɛno nko ara na ɛba yafuruba mu, ɔwoo ba a ne yɛfrɛ no Atea, yɛfrɛ no Atea Awerɛ, ne edin no ɛɛ ne werɛ fi ne bo kakra, Kɛkɛ Awerɛ, Kɛkɛ Awerɛ. Ɛhɔ na ɔduruiɛ a wɔsrɛ asuo yi, sɛ wɔboa no na sɛ wɔtumi wo fa ne ho fa ne ba a, sɛbe ɔde aboadeɛ bɛbrɛ no. Ɔtwaa asuo yi ara, ɛnneɛ yi na awoɔ kaa no. Sɛdeɛ kura na ne ho nyinaa apa, obiara nso nni kayɛ mu a wɔreba abɛgye n'awoɔ, nti na mmarima mmiɛnsa. Ɔmo mmiɛnsa baako adu ampofo akyi ɛna adu ampofo ɛna ankyi mmarima mmiɛnsa yi na ɔmo yɛ ahafoɔ ɔmo kɔ hayo nti ɔmo na ehuu sɛ mɛnu kotosi ɔda hɔ a sɛbi n'adagya mu nyinaa ɛda hɔ na ɔsɛ ei sɛbi ebira ɔbaa bi deɛ yɛ ɔda hɔ yi yɛkɔ ne yɛkɔhwɛ ne sɛbi n'adagya mu a ebi a na ɔyɛ deseɛ nti na wɔsuro sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ n'adagya mu. Nanso wɔwerɛ yɛɛ ara no, na wɔrebrɛ, ɛnna wɔtii hɔ sɛ wɔbɛkɔfa no na wɔpɛ akura bi a wɔbɛnya obi a ɔbɛgye ne ho. Nti wɔkɔɔ hɔ a wɔtii hɔ kɔfaa n'ani kotosie na wɔde no kɔɔ akura bi ase. Wɔkɔnyaa ɔsraani ba bi a na yɛfrɛ no Afranewa. Afranewa na ɛgyee n'ani kotosie awoɔ. Ɔgyee n'awoɔ wieeɛ no, ɛhɔ na Afranewa ka kyerɛɛ mmarima mmiɛnsa yi sɛ, Monkɔ nkɔbɔ ne wɔfakyɛ yi amaneɛ, na monkɔbɔ ɛyɛ ne papa ateasehene amaneɛ, na monkɔbɔ ɔno ara ne kunu owusopanin abrankɛse nyame ani. Ɛyɛ me anokwakyɛsie, bɛrima a ne ɔne no woeɛ ne yɛfrɛ no owusopanin, nti ɛyɛ a ne yɛtaa ka sɛ hwan na ɛbɛnya sɛ owusopanin ne akuaba kuma sika bɔ pa ne seetutu, nti owusopanin ne ba ne santene oseetu ɔdi kan, nti yɛkɔbɔɔ no amaneɛ. Yɛnom wɔ na mɛɛma yi ɛba a kokofo yi yɛ kyɛi a yɛ mɛɛno koto sɛ yɛne wɔ fa ɛwuru sɛ daabi mɛɛma yi a wɔbɛ ɔbɔ ho yi ne ɔfa ase yɛ dɛdɛm yi sɛ bi yɛ anyɛ ne biribi a ɔmo kura kɔ tena nsɛ dwa ase ɛne dam yɛ ase a wɔde ba pɛɛ kasa sɛ dɛ yɛ ɔbɛ bi a mekɔ ho no nsɛ bi ɛbra ɛneɛ ma nsɛ bi ɛbra na ano ɔne mu a ɛsɛ sane dɛ bie na ɛde apɛɛ kasa ama Mpanin akɔ akɔte ɛyɛ ɔdehyeɛ sɛbe adagya mu asɛm. Ɛhɔ na nananom no yɛ sɛ, Ɛne yɛbɛsi dan ama mo, yɛde mo ahyɛ mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a monkɔ mmɔntene nso nkɔ ka ntom ano sɛ yɛakɔhuru Manu kotosie no adagya mu. Ɛne yɛsii ɛdan ɛne wɔn nyinaa tenaa mu. Ɛhɔ ne yɛkɔnyaa sɛ kokofu adu ampɔfoɔ adu daberɛ ɛdan si dan mu. Kokofu adu ampɔfoɔ adu daberɛ ɛdan si dan mu. Bɔnsam, bɔnsam, bɔnsam, kɔkɔfo Atiriampɔfoɔ nkyi, daa mmerɛ a ɛdan si dan mu, abakɔsɛm, historian kɛseɛ paa na ɛgyina hɔ, wonnya wɔhene ba wɔ odwumadie ase, ɛnyɛ mmerɛ sɛ wobɛnya wɔhene ma, ɔhene ba wɔ ɔdwabɔ ase, mobɛkyerɛw Asante mpanin nsɛm, abakɔsɛm, abakomasɛm, Mfaninsɛm, Deɛ yɛnim ne deɛ yɛnnim, deɛ yɛn werɛ afie, Nananom te ase a, wɔkasa a nananom te mu suro, Nananom te ase na aberanteɛ rekasa a, ɔdwemsoɔ barima koraa no, wɔte ne suro. Ɛnyɛ mmerɛ. Abakɔsɛm no, wɔto ne bo asua na wɔnim nso. Wɔbɛtumi de dɔnhwere bɛyɛ sɛ nsia aka Asante abakɔsɛm. Yɛgyina ha yi, kuro biara nni Asante man mu ha sɛi a woka kyerɛ ne sɛ wɔnwene hɔ mpanyinsɛm ɛma wo nte a wɔntumi ye. Kuro biara nni Asante mantam mu ha a wɔntumi nka ɛho mpanyinsɛm. Na yɛka sɛ yɛredi adwene ɛda akyi da na na yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛhye asuo fra. Eti nana sɛ wobɛtoa so a

Gabriel de ne mfeɛ aduonu num. Yɛsrɛ nananom nyinaa ne ɛwɔ Ahenni anim sɛ ɛduru hɔ a, yɛbɛba abɛhyɛ Gabriel animuonyam. Yɛba abɛsom on the 12th May. On the 12th May, yɛn wura ɛbɛbɔ dwa kɛseɛ na anka yɛhwɛ na ɛkɔ stadium. Nanso yɛn wura ama kɔmitii ahunu sɛ sɛbi stadium yɛkɔ a yɛ a ne yɛbrɛ. Enti yɛbɛtena manhyia kɛseɛ mu a.